Kwakamira sei kwamuri kubva amai? Kwatinobva kwakanaka. Vanhu vanozvarwa zvakadaro amai. Vanhu vanozvarwa zvakadaro. Hatifanani. Pamwe unozvarwa nemumwe anita unga ane dzakakwana pamwe wozvarwa neumwe wokuti ukatarisa sounti hanzvadzi yedu iri mushe mushe iyoyi saka mazvarirwe acho atinoita akatooma mafamilies maberekerwe atinoita akadii umwe waunozvarwa naye so unoti ukamutarisa kawiri kwete pachimiro aya pamafungiro Ndakaoti ha ah, iye mwana waamai nababa wangu iye anombofunga sei? Haafanane nevamwe mafungiro, anogara akada kuzviisa kwake ega, achigara achida kuita zvinhu zvake ega. Zvimwe zvese zvamunoita anongoti itai muri ikoko haana munhu waanoda kunzwa kana chinhu chinoda kunzwika haa kana asvika pane vamwe anongoti zii ushauza kuti uyu munhu watakaberekwa naye uyu akamira sei mafungiro yake kana kumanzwisisa chaiko zvirimo mudzimhuri umu amai mazvinzwaka because dzimwe dziri kuenda uku iyo yakananga uku dzimwe dzakaungana pano iyo iri muti ichisheedzera iri muti saka zvinopedzisira zvawinza mubvunzo saka mukuberekwa tinoberekwa tichidaro asi pakuda kubata mushonga apa ndopamaakukanganisa e, pakuda kubata mushonga ndopamaakukanganisa nhau yaita kuti ndisvike panapa inyaya yemastenzi hanzvadzi yedu yakutengesa zvinhu zvese zvikasiyiwa nevabereki tikasiyiwa tiri three nasisongwara apa tiri three kudaro hanzvadzi yangu ndiyo hombe ari mukuru kudaro tikasirwa rori nemastenzi two imwe iri kunoton imwe iri kunokota fos tasirwa zvinhu izvozvozvo akatanga kutengesa rori mari yachona hatina kuona kwayakaenda akadya wega then abva atengesa stand yekunoton ndobva adya mari yese wega eke zvino akutaura kuti adotengesa yokota fos apa hatina pekugara tinoberekwa zvakadii kuti umwe ukamutarisa unoti ah, ndewedu here uyu nemaitiro nemafungiro namabatiro anenge achiita mumwe kuti mwana waamai wedu here uyu ha indawa achiita maitiro api iwaya zviriko mumwe anogarwa nemhepo yekuparadza mumwe anogarwa nemhepo yekudii yekuparadza saka munhu akadai manje haamiswe ba e, semafungiro amaakuita aya kuti umutsvagira kana mushonga wekuti afe aa haaitirwe unzi taakuenda kun'anga uyu ngaafe haiwa hazvifambe zvichidaro handitika ane mamisirwo anodii noita saka vabereki kazhinji mwana mukuru haasiri yaanda kusiya akatakudzwa zvinhu kazhinji kazhinji mapanzwisisa ka e, kazhinji kazhinji mwana mukuru haadi kusiya akabatiswa chinhu ari wega anoita mambara anoita chii eh. rori mati yakatengeswa stendi kunotoni mati yakatengeswa apa apa dambudziko harisi rehanzvadzi yako a nderemuroora Muroora anoda mari zvakaipa. Saka hanzvadzi inenge ichiudzwa unzi ukaspina rori tomboenda tonotora zvakati mawigi kuTanzania touya tospina spina tozotenga rori rimwe semunhu anenge akadyiswa bichana so kana wakananzviswa unoti zvinoita rori yotengeswa tobva taenda kutanzania zvechokwadi zvinhu zvosvika zvotengeswa zvotengwa zvobva zvaya zvobva zvapiwa munin'ina wemukadzi munin'ina wemukadzi wotengesa stock wosimukira wosimukira wosimukira haacharangarirawo kuhama dzomurume zvobva zvanzi takaita loss hapana chatakaita paya dai manga matengesa yepanotoni kuchagarwa naniko kunotoni kuya e eh, plazi hanzvadzi dzako iwe wanoroorwa zvinhu zvakasiyirwa ani ndosaka muchinzwa hanzvadzi yenyu ichitaura kuti zvinhu ndezvangu imunonoroorwa asi mutemo ndewekuti tese kana tiri vana vanyamunhu chero ndiri mwanasikana chero mwanakomana tinofanirwa kuti tiwane benefit yenhaka yakasiwa nababa mapanzwisisa ka ehe nhaka kana yasiwa haisi yemwanakomana kuti ndeyake chete munhu wese akabva pari kuvhute irworwo ane kodzero yekunanzvawo chababa wani nechaamai wake ane kodzero saka zvinhu izvi zvakasiyiwa ngatibhenefitei tese e, ingozi kudya chababa vako uri wega uchiti vana vasikana ava havana chavanodya zvinopara ngozi mangwana ngozi inobva kuna mwari ndaa mwari vanoda kuti pfuma yenhaka igoverwe zvine mwero ichienda kune vanhu vese vakakodzera pfuma ipi iyoyo mutemo wamwari unotoda kuti zvinhu zviende saka nyaya iri panapa zvatinoita manje amai musanetseke e, kutengeswa kwechinhu ah, kunoda mapepa hakuna munhu angatenge stand kana musha kuwaterfalls asina kuona chi saka zvataakuita isusu manje taakudisapisa did restendi kuti wakaritsvaga hawaridini asi riripo rinenge riripo asi rikatsvagwa haridini ndozvataakuita manje haleluya saka ukada kutengesera munhu musha achati tone mapepa wobva wati rega ndinotora pandakamaisa haumaone wobva wati achirega ndiende kuofisi kwacho kwaari kwaanochengetwa achatsvagwa kusvika ofisi yati haa ndichambotsvaga wodzoka mangwana wonzi tichambodii futi wodzoka mangwana unoita five years wachikuti tiri kudini chete haleluya pakange paakuda kuitwa imwe plani robva rambooneka robva ranzi raoneka but mozouya mangwana muchidzoka mangwana robva ratanga kushaikwa ndo zvataakuita saka haitengeseke imba iyoyo bepa racho riri chii risipo mapanzwisaka tinotenda eh, eh, eh, prophet ndozvataku ndo chete the best way yekustopa munhu upi yekustopa munhu iyeyo uyu hachitengeseke kana bepa risipo handi chinotsvagwa nemunhu here ko chinotsvagwa nemhuka here chinotsvagwa nemunhu ka ee saka anochishaya chiri chii chiripo kana pachimboonekwa munhu wechifo anga asipo chinotadza kushayikwa sei kana pamboonekwa munhu wechifo pana daniel 3 anga asipo rekodhi rinotadza kudhisapiya sei haleluya kudotsvagisa chitupa chekuti namba yangu inoti yakati unonzi ah, mkwasha ka dai dai mamboenda kuheadquarters woenda kuhedikotas wonzi shamwari imbodzoka kwaukatorera kumusha kwako makore ari kudii unofa dhidhi rinozoonekwa musi waunofa kuti koinge wani ranga ririmo mumabhuku mumba umu raakuenda kuwanhu wakadii wakakodzera because iwewe kana usina musoro hapana zvatingakuita haungadhisapise rori wodhisapisa stand pane vamwe vana two uchinakirwa uri one pawaterfalls haa mari dzekureba kaidzi pawaterfalls haasi ma 200 300000 eraya wakuda kunokurakasha futi uri wega 300000 aiwa beta didi ridini e, ridhisapiye hazvimbonetse izvozvo izvo right pana ane bepa rewhite here plan plan plan risina chinhu plan ndiandipo raasiri kuda kuzoshandisa plan risina chinhu uyai pano wasikana